Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
vaseketeri va xiyimbeleri benny mahingani the president va ala leswaku ri benny mahingani the president va herisa nyimpi leyi nga kona exikarhi ka vona na mr post hi ta tsundzuka leswaku ri ku na nyimpi ya tinghoma exikarhi ka xiyimbeleri mr post na benny mahingani the president Se Benny Mayengani the president va fike va post-a ka xiyenge xa mabulo xa Facebook va tsala leswi landzelaka, tanihi leswi a nga yimisa mavoko mi ri ni n'wi tshika na? A ni hleketa ku n'wi wisisa. Se hi marito lamawani Benny Mayengani the president a va tivisa leswaku va lava ku wisisa xiyimbeleri Mister Post loko swi fika eka tlhelo ra beef Tanihi loko eka lembe leri nga hundza Benny Mayengani the President va humese risimu ra Mahlasela va kombisa leswaku ri u yimisi na mavoko n'wana wa vanhu kasi a yi heli nyimpi ya kona na. Se hi fiki hi vona valandzeri kumbexana vaseketeri va xiyimbeleri Benny Mayengani the President ve ri meno a va pfumeli leswaku ri nyimpi yi hela la hi nga fika hi vona Masala T_K a ku va mhani va ku hayi. Hayi hayi se hi ndlela leyiwani u le ku alaneni na swona leswaku ri Benny Mayengani the president va yima beef leyi nga kona exikarhi ka vona na Mister Post Rito Maluleke yena a tsala leswaku hayi a nga tshikiwi a vambiwe se marito lamawani u kombisa leswaku ri nyimpi a yi emahlweni kasi ntshunxeko maka mina ku ro hetelela president Miyelani Mabasa yena ku at least one more time president then hi ta va hi hetini hi yena eh, ntwanano ngoveni a ku ya mayengani a yi heli se kahlekahle vanhu vo tala va kombisa leswaku ri nyimpi leyiwani yi nga heli a yi ye emahlweni leswi hi nga vulaka handle ka ku tipfinyinga leswaku ri vanhu lava va vulaka leswiwani i e vaseketeri va xiyimbeleri beni mahingani the president hi vona va nga ku hlohloteleni leswaku ri nyimpi leyiwani yi ya emahlweni yi nga heli exikarhi ka xiyimbeleri Mr Post na Benny Mayengani the President. Kasi ku hundza kwalano hi fike hi vona Gagash a hi kombisa yindlu ya yena leyi a nga ku yi akini ya swithedzi. Hi ta tsundzuka leswaku ri u le ku akeni ka yindlu ya ku gadana. Nkandziyiso wa kona hi lowuwa.
a ti kota njhani tibazabhaza titi mali yi nga ri ki kona wa munhu wa ha teka mali a nyika va dj maphorisa a ha teka mali ni nyika va dj maphorisa ni tshika ku tanta inana za hi xixi ya la ku hela yindlu la yi ta ze ya ha khandziya le hansi khale ngopfu sala ku hela na eh la ku vona hi la ku vona yini hi mzaa hi la ku vona yini hi la ku vona mati ah a la ku tlilina swimming pool laha i ta kota ku khida i ta khida na ya ala ku hela yindlu la munhu wa ha teka mali ya nyika tinhlambi ye yi ta hela loko fima leri yi nga ri ku khandziyeni la munhu wa ha teka mali a yi kona mali mali sweswi mali hi ku laveka mali ya serious a yi swipenapenani byela byela hi swipenapena ku laveka mali ya serious tlhandleka ntsena laha it's not anything less than two hundred thousand hambani ya ku yi nga endla yini ma ku nyanyuka u vona loko va ku munhu wa nyanyuka mm, ku nyanyuka fanele no ti akela xiyindlo xa mina lexi xitsongo ni swi swa ni ta ni kha ni tlela la so eyi manyunyu ya xitsotso ku nga manyunyu ya xitsotso ni ta ni ta wundla hi mugabagaba walowo ingaku hola ku chela ingaku hola ku chela ku lava ku tlela vanhu va twenty a ah, loko ya loko ya khandziya la ni ta va ni wu twini se ku lava ku tlilina swin'we phuli le ku tlilina kasi mihlo mi yimela yi rhanga yi tala ah, so wa yi nga vulangi hi pfa hi pfulelele mati before mi fika awu yi thyakini ni sweswi wa ta i fanele ni ta yini emavhini loko i tlilina ta le resort i jampa siku leri rin'wanyana ra kona loko i na nini i fanele i tata tlilina leyi a na ha lavi yi tlhelela ndzhaku yi va yi ri na mikuxukuxu e na se swi swa ku se swi birima birima kuma swi birimile so i fanele loko le mi tlilina masiku vanhu lawa a resort kanharhu mi tlilina kanharhu okay masiku lama man'wana va va ku mi ri off mi ta mi ta mi ta ma internally a na ha lavi swi tshamaka yi thyakathaka se ingaku hi le timbutini la so mi ta mi ta inana la a ti ta vuya hi le ka futasburg mali ya mali ya hlupha swilo swa ngo mali problem a teka mali munhu a nyika va dj maphorisa a tshava ku teka mali liya ta ta ta ta ta ti hetsela xiyindlwani la a loko ya khandziya laha kutani ni ta va se ni na hala ndzhaku karhi ku hisa sweswi va ngo munhu xavisa mikulungwana i ta va se mikulungwana yi ri ku ri busy hayi ba a ta vuya la ta vuya la mi ni rhandza leswinene that's why yi kuma ku i take my time a ni lavi swi swa ti-chance chance swa ku yi kuma a ni mi ni tiva ngo swilo swa kahle phe mi swi swa kahle na swi tiva no kala mali swa nice na swi tiva ni nge ni byeli swi swa kahle ni swi tiva kahle ngopfu swi khonakhona nyana swin'wana u swi vona ku laha swi na vumenemene swin'wana swi ta famba swi hi tumbelela va aya kona hambi mara i na laki n'wansati leyo u ya kuma n'wanuna se a sungule tiyindlu i ta va na chance ya ku kombetela kombetela ku ri laha laha ni ta lava hi aka so eh, a ni akeriwi yindlu n'wansati a ni ndlela ku loko se swi nga ha fambi kahle ni ku gede yi liya huma nga ta ku e ni chele five hundred no muti ku aka n'wanuna n'wansati yi fanele a kombetela swilendzi a kombetela kombetela ta xava mali yi pula na n'wansati wa ku fakafaka tisemende n'wansati a nga fanele a nga fakafaka tisemende la mm. yeah loko wa huma i fanele a huma loko ku ri ku ri yi chaya loko a ni ku huma i fanele a huma hi tiplate na malepula hayi ku a huma ku hi le ka mina hi le ka yehe mara i lo tekiwa se ku fanele ku va ku ri mina ni ti ni ti ni tiyimayimaku la hi ta kombetela tikhona letiya ku ha laniwa ni ta lava hi faka ti-couches letiya ta matimba laha hi ta faka yini hi ta faka mali ni xava mali yo pula ha n'wanuna na ku xava mali yo pula loko u vuya yi xavile n'wansati mapani hi ta ku kwatela ngo n'wansati swilo swa vavasati swi sweswo okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela